Maitei mba'éichapa pende ka'aru. Ore ka'aru porãiterei ha nde mbo'ehára. Ni porãiterei avei. Che ha'e mbo'ekuaahararã Ramona Domínguez Ramírez. Aimbo'esyry irundyhápe. Añembokatupyry mbo'ehagusu Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional San Pedro. Che sãmbyhyhára ha'e Carmen Dennis ha che mbo'ehára ha'e Zunilda Ocampos Sosa. Ko ára, ko ára pe ajajapo ramo pende ndie che rembiapo apopyrã rehegua. Aipota che pytyvõmi, ikatútapa? Ikatúta mbo'ehára. Neĩ. Ñañepyrũ haguãpa ndapeguerúi ñandéve pe maravichu, pukarã, mba'épa peguereko?

Peru marangatu mbohapypa jasypokói mokõisy mokõipa peteĩ. Ñandekatupyryrã ha'e, ombojoavýva umi mba'e haihára he'íva oikóvaramoguáicha ha umi he'íva ha'e oimo'ãháicha. Ñanembo'epy ko arapegua ha'e, jehaipyre ñeikũmby, oikóva ha oñemoĩ, oñeimo'ãva, comprensión de lector ha hecho y opinión. Poapy mbo'esyry ha'e, pegua ha'e ñanembo'epy. Ápe ñereko techaukarã, ñereko irundy techaukarã. Peteĩháme oĩ, oikuaa mba'eichagua jehaipyrépa pe omoñe'ẽva. Ambue, oikũmby jehaipyrépe he'íva, mbohapyhápe he'i, Che ohechakuaa oikóva térã oñemo'ãva, irunduhápe, oguoropohy hapichápe. Ejapoparamáramo ñande rembiapo oñeme'ẽta ñandéve irundy mitã. Ñañepyrũ hag̃ua jaguereko ko'ã peteĩ ta'anga, aipota jesereko porã umi hese aje'añi mba'épa jahecha ko ta'angápe. Mba'épa jahecha pe ta'angápe.

Oĩ porã. Ambue marandu ñe'ẽ, ñe'ẽ he'íva oikóva, upéva he'ise karai ñe'ẽpe he'ise hecho. Ha'e oikóva añetehápe te, térã ikatúva jahechakuaa. Upéva techapyrã ha'e. Arapoty og̃uahẽvo ipotypa opaichagua yvyrakuéra. Péva ha'e itechapyrã. Oikóva. Oikóva. Kuápe jareko ñe'ẽ he'íva oje'évape, ahecha karai ñe'ẽpe opinión. Ha'e oje'éva térã temimo'ã oikovare. Ñande techapyrã ha'e yvyrakuéra ipotypávo omohyakuãmba ambue tekoha. Péva ha'e la i techapyrã. Hesakãva hína. Hesakãporã mbo'ehára. Ja'emi jey, ñe'ẽ he'íva oikóva, karaiñe'ẽpe he'ise hecho. Hecho. Ha ñe'ẽ he'íva oje'éva,

Ynambo, oho oje hína y reka Tupã sy henda ári, imemby Jesús ombopa'ũme. Kuarahy ojeka ijapére, ikã ijahy'o. Upeichahágui operere ha oveve ynambo hapépe. Tuichaiterei omondýi chupekuéra ha hymba ojevy y kuára pégui. Upévare Tupã Sy oñepo'õi ha ohayhuo kóicha ynambúpe. Ko'ág̃a guive Tandeyhuhéi ore ore'uhyháicha, ha okýro añoite otykýta ama resãnde ahy'ópe, ha upéicha javémante re'úta. Upéva re'ynambu okýramo mante ho'úva, ajeve ku mbyry'ái, mbyry'ái vaíro hikóni okyve'ỹme, ñahendúva ynambu oturuñe'ẽ po'i,

ohayhuvo, oñepo'õi, mbyry'ái. Péva jahekamínta ñane ñe'ẽ ryrúpe. Ikatúpa jahekami? Ynambu jahekami ñane ñe'ẽ ryrúpe. Ikatu mbo'ehára. Atopáma ynambu mbo'ehára. Mba'épa ynambu? Codorniz de varias especies. Codorniz de varias especies. Codorniz de varias especies. Upeichaite mbo'ehára.

Ñamoñe'ẽ jeýta ñanemoñe'ẽme katu hag̃uáicha ñambopapa voi ñane rembiapo. Oĩ porãpa? Oĩ porã mbo'ehára. Peteĩhápe he'i Tupã sy oho henda ári, okyro añoite ynambo hoy'úva, peteĩ guyra ovevéta rovápe tapére, Tupã sy oñeko'õi ynambu ituruñe'ẽme ombokuasévaicha arai. Ñamoñe'ẽmi jeýna ñanemoñe'ẽrã. Ikatu hag̃ua che ñambopapapy. Oĩ porã mbo'ehára. Ñeñepyrũmije. Y nambu. Oho oike hína y reka Tupã sy henda ári, imemby Jesús mba'ũme. Kuarahy ojeka ijapére, ikã ijahy'o. Upeichahágui operere ha oveve y nambu hapépe. Tuichaiterei omondýi chupekuéra ha hymba ojevy y kuarapégui. Upévare Tupã Sy oñepo'õi ha oha'ỹvo kóicha anambópe. Ko'a guive tandeyuhéi ore ore'uheháicha ha okýro añoite otykýta ama resa sande ahy'ópe ha upéicha jave manotere'úta. Upévare ynambu okyra. Momante ho'úva, ajeve pumbyry'ái vaírõ, Iconi, okyve'ỹme ñahendúva ynambu oturuñe'ẽ po'i ha'ete ko omboposéva arai ha omondyky ama. Péicha oĩ ñane moñérame. Tupã sy oho henda ári, mba'épa péa? Mba'épa papýpa ñamoĩta pépe? Peteĩháme guápe mbo'ehára. Peteĩhápe. Peteĩ.

Peteĩ guyra ovevéta rovápe tapére oĩ mokõihápe. Mokõiháme. Oĩ porãitere. Tupã sy oñeko'õi.

Irundy. Oĩ porã. Peteĩ guyra ovevéta rova pe tapére. Mokõiha. Oĩ porã. Tupãsy oñeko'õi. Mbohapy. Ynambu ituruñe'ẽme ombokose varai. Po. Ajépa ñande katu pyryete oĩ porãiterei ñande rembiapo. Ápe jarekove ambue ñande rembiaporã. Ha'e mba'épa oiko ha mba'épa oje'énte.

Ynambotru ñe'ẽpo'i. Echo. Oiko. Oiko. Ajépa pende katupyryete. Ñamoñe'ẽmi jey. Oho hína y reka Tupãsy henda ári. Pe amba'e.

Máva hembiapo vai ha mba'ére ynambu hembiapo vai oveve haguére ha pe kaje porãi porãite. Ñane rembiapo. Rekatupyryeterei che irũ. Jaikuaáta ñande jerére péicha iñañáva hapicha ndive? Jaikuaa mbo'ehára. Mávapa ajaikuaa mba'e katu peñe'ẽmi? Heta oĩ ñañáva che távape. Oĩ porãiterei. Heta oĩ. Tapicha iñañáva che távape. Tapicha. che táva. Oĩ porã. Heta oĩ ñañáva tapicha che távape. Neĩ. Jahai ñane remimo'ã. Péva he'ise opinión. Opinión jahaita pépe.

Néi, ame'ẽne che mbo'eha. Ñamohovái jevy, ñande rembiapo, máva hembiapo vai ha mba'ére? Yrambu hembiapo vai oveve haguére hapépe. Oĩ porã. Jaikuaápa ñande jerére péicha ñañáva hapicha ndive? Jaikuaa, jepá. Heta oĩ. Ha pe jahai ñande remimo'ã opinión.

Péicha ñamopu'ã ko ára pegua ñane rembiapo hesakã porãta peẽme. Hesakã porãiterei. Oĩ porã upéicha ramo. Aníke nañanderesaráitei jajohe'i haguã ñande po y ha haguõme ñaipuru haguã alcohol en gel ha ñaipuru va'erã jurumo'ãha ñasẽ ramo avei. Néi, aguije, ikatúma jaha ñande róga. Aguije mbo'ehára.